there's no better sound, no better feeling when you when you've got them chanting for you um, to go and get that goal, go and get that extra point or whatever it is. Um, yeah, definitely missed him. Um, yeah. Great.
Thanks so much, Joe. Cheers. Diolch. Hugh, um, sylwada chdi ar ôl y gem heddiw? Am di bach o siomedig, um, ti'n modd oedd y dditi ennill heddiw, um, dyna, dyna y, y parch oedd ni fod, fod i wneud, ond um, o'n i'n disgyn i ffwrdd cicio bel rhy hir, falle, ti'n modd, un, un o'r air wedi chwarae fe gilydd am dipyn, um, i ddod yn mynd i ffwrdd yn fuan, um, a fi ddim yn helpu wedyn colli Jack, um, ond o'n i'n just chwarae rhy hir heddiw, ti'n modd, a, a fel ti'n dweud, dim bach yn siomedig y catau, cael, dim ond i cael pwynt. Um, be ti'n rhaid hynna lawr i, achos dwi'n gweld bod chdi'n trod trwy sos ni, um, wedyn yn yr ymarfer wyt ti yn deithr ogia sydd wedi chwarae a beth yw'r patrwm. Um, pam ti'n meddwl bod ni wedi mynd mor hir iddo? Um, dwi'n meddwl nhw disgyn i ffwr. Um, ac, fel ti'n dweud, a ni newid y, y chwarae, ddau chwaraewyr mewn o'r 20 munud cyntaf. Ac, ac falle dim, dim digon o siap rhwngth ni, rhywbeth ni'n gweithio rwan. Um, cefnwr yn dod ar, a, a falle brys, brysia cael y bel ymlaen, Um, ond rhaid ni bod yn mwy ddewr adre a cael ar y bel. Um, ond ti'n da ni nhw newid i siap nhw hefyd i, i, i dangos digon y parch i ni. Ond ar ôl ni ildio'r gol, dim ond un tîm wedi mynd i ennill y gym. Ac um, rhaid ni dechrau gemau fel yna, efo'r intensity a, a pobl eisiau bel a symud o gwmpas a, a cymryd dipyn bach mwy o praid o beth maen nhw'n gwneud. Um, wyt ti'n meddwl bod y diffyg o gemau um, gyfeillgar um, dros dim mis dwytha wedi amharu ar, ar, ar um, sut da ni'n chwarae? Yndi ta, ti'n meddwl, gyda ni, gyda ni chwarter o sgwad newydd, ti'n meddwl, falle mwy na hynna. Ond um, maen nhw eisiau chwarae mwy o gemau fe gilydd, un dyn ni wedi cael, so maen nhw eisiau dechrau dechrau jelu at ei gilydd a gobeithio, ti'n meddwl, gyda ni gêm uh, nos fawrth, a hwnna ydy'r gêm i, i ti wedi gael o'n iawn. A gair sydyn am um, my case, um, go dda, gem, gem gyntaf fo. Do, dyna pam dyn ni wedi seinio. Mae ma, ma Hayes wedi bod yn dipyn fach yn ymffodus, ddim i dechrau uh, mwy o gemau baland. Um, dyna beth mae ma, ma wedi gwneud, ti'n meddwl, beth dyn ni wedi methu falle yn y Cynarfon dipyn bach, ond uh, oedd ei golon wych a gobeithio mwy i dwad. Um, nes i'n gofio un, sori. Um, cwestiwn yn dwytha, sori, Hew. Um, Josh oedd man of the match i ddiw.

Ie, ti'n falle dwi'n iawn efo hwnna. Dwi'n siŵr, dim yn ar ei neb chwarae dda i fi. Ti'n bod digon da iddyn ni. Um, ti'n bod, falle Hayes efo'i gol, oedd o'n nuisance i fyny blaen ne. Just yn gael digon o beli da iddo fo. Um, ond ie, dal ati.
Gret, diolch Dave. Diolch yn fawr i chi gyd.